biċ-ċikkula ta' fidi, għax issa jekk ħa nikolha ma nkunx irid inħares lejn Matteus Grasso jitkellem fuq id-diet. Minix dentist imma.
Kif? Dentist, in all right. Inti t-tider tajba, smajt li għandek part-time job makeup artist? Eh, all right.
Eħe, polifilerm. Għan, eħe, polifiler, eħe.
Insertajt eżat kif ġejta xogħol għax telespettaturi ma jkunux jafu. Spiċċaj nagħmel il-makeup il-Dr. Gorana għax ma ftemnix. Għalu li li deret sabiħa.
Kif inti?
Jina tajjeb, jina tajjeb. Illum għazet naqra tema, mhux dwar it-toroq. Tajjeb, ġifieri, tema hija works in progress. Works in progress. Dak li kun jgħidha fuq xi tkellem fuq xi krejn f'nofs ta' triq le. Saħħitna, u allura anke d-dehra huma dejjem works in progress. Eżatt, naqbel miegħek. Mela ma ġara xejn billi inti tieħu naqra break u tieħu naqra tofija. Eżatt. Il-problema mhux it-tofija, il-ħafna tofija. Il-bilanċ. U mhux hekk.
Jiġifieri isibu anzi min jieħu naqra break ikun kapaċi normalment iżomm għal aktar tul ta' żmien. Għax inti ma tħossokx qisek f'xi lockdown, illokkjata, bilfors trid tagħmel hekk, ma tistax toħroġ mid-dar, kif ġralna anke ma ilux. Meta bniedem għandu l-libertà, Bla ma trid tgħid jiena komda illi għall-mod tal-kelma nista' nieħu tofija llum u nista' nieħu drink nhar is-Sibt li ġej għax għandi dik iċ-ċertu libertà. Il-problema tkun l-estrem l-ieħor, illi jkollok min, u din nibdew nisimgħuha ħafna fi żmien il-Milied speċjalment, Steph issa, Issa la jgħaddu l-festi! Nara x'nagħmel. Procrastination jgħidu. Procrastination. Għax jekk bniedem ikun onest miegħu innifsu jaf illi jekk illum għandi sfida, jaħseħu la sfida mhux problema. Jekk illum għandi sfida jiena, jekk mhux ħan nagħmel xejn fuqha ħad igrava. Li mhux bħal oġġett li ngħid ara da suppost jien naddaftu. U għanħallihem jekk ma jmissu ħadd mhux ħajitħammex iktar. Għax ukoll ħajintela bitrab. Aħseb wara saħħitna. Tajjeb u Ikolli nistqarr miegħek xi ħaġa li weġġgħetni ħafna tatni ħafna fuq ġewwa anke fi żmien il-lockdown Steph kien illi kellna ħafna appelli, aħslu jdejkom, ilbsu l-maskra, żommu distanza. Iwa kważi ħadd ma jgħidlek isma', sib naqra ċans u agħmel l-eżerċizzju. Jiena kont ngħid kull filgħodu fuq ir-radio għax l-eżerċizzju anki għad-dipressjoni anki huwa mediċina, anki li toħroġ tieħu l-arja mhux bilfors tagħmel l-eżerċizzju kif nagħmlu aħna l-gym. Għax hija ħasra.
Kienu qed isiru l-appelli il-ħin kollu. Tinsiex tilbes il-maska. Darba f'mitt qamar tisma' x'għad jgħidlek. Veru. Sib naqra ċans u agħmel l-eżerċizzju. Ekku. L-eżerċizzju. Ix-xorb li huwa ilma. L-irqad. Dawn huma tliet pilastri illi kważi kważi huma bażi soda ħafna biex aħna nnaqqsu ċans li nimirdu. Jekk irridu neskalawha mod ieħor, kien hemm perjodu partikolari fejn ħarġet statistika illi 'l fuq minn 70 fil-mija tal-każijiet li kienu l-isptar minħabba xi virus jew ieħor, biex ma għodux insemmuh, tajjeb, kienu obeżi. Jiġifieri, di x'qed turik? Illi il-problema tibda mill-qiegħ. Mhux hekk. Jekk dak li jkun Il-problema mhux fit-taq- takkumula għax diġà għandek il-problemi. Ekku, ċirasa fuq il-kejk. Tajjeb, jiġifieri di ta' min? Nirrepetuha, nirrepetuha, nirrepetuha? Issa li jkun żmien ix-xitwa u dejjem żmien l-irjiħat u l-influwenzi u l-affarijiet, niftakru, jiena x'nista' nagħmel? Mhux nippretendi x'suppost tagħmel Steph jew x'suppost jagħmel Manuel mill-control room, però x'nista' nagħmel jien għalija nnifsi? Tajjeb, għax ħadd mhu se jagħmel, ħadd ma jista' itejjiblek saħħtek. Jistgħu jtuk pariri biex tnaqqas ir-riskju, biex tipprevjeni, però inti dik l-immune system tiegħek jekk ħa titmagħha ikel naturali u mhux falz, jekk inti ħa tixrob ilma kemm jista' jkun u mhux affarijiet artifiċjali, jekk inti qed tiċċaqlaq b'mod regolari, jekk qed torqod ngħidu aħna bejn seba' u disa' sigħat, dik l-immune system tiegħek lesta għal kwalunkwe eventwalità biex tnaqqas inti ċ-ċans li timrad. Għalhekk aħna works in progress. Però trid tkun, ma nafx se taqbilx miegħi, trid tkun deċiżjoni din għal ħajtek, it has to become a lifestyle. Kum. Għax jekk jekk inti ħa tgħid qisni ħa nagħmel sagrif, le, tant trid tiġi parti minnek Ekku. li pereżempju issa x-xitwa. Bħalissa ehm, tajbin ehm, l-ikel tal-imgħarfa. Mhux hekk. Kulħadd jagħmel jew naqra ħaxix jew jiena nħobb is-sopop pereżempju, jekk inti ħadd ikol ikla billi ħadd plat soppa vera healthy kollha legumi. Proset. U ħanset miegħek Stef, Dan għall-bidu sa ma jindara l-iktar li ħa jinħass diffiċli. Eżatt. Għax meta tidra issir xi ħaġa ta' kuljum, għalhekk jgħidulha style of life. Eżatt. Tajjeb? Imma aħna works in progress, jiġifieri jekk jiena niddeċiedi li naqbad norqod minn issa 'l hemm erba' sigħat kuljum, tajjeb, ġisimni, ġismi ħa jurini fil-bidu, isma', kif jien infarrak, imma ħa jindera wkoll. Jidra. Ħa tindera xi ħaġa.
Iva. Negattiva, xi ħaġa li tagħmillek il-ħsara, xi ħaġa li apparti li ħa żżidlek l-istress, Mhux ħa tħallik tikkonċentra biżżejjed fuq ix-xogħol. Anke ħa żżidlek ħafna riskju li timrad. Mela aħna dejjem works in progress. Jekk dak li nagħmlu nagħmluh sew u nagħmluh b'mod repetut, ħa jtina ħafna riżultati mhux minn ġewwa biss, is-saħħa biss, imma għax naf ukoll li hemm barra ħafna jippurtom minn kif jidhru. Vera.
Normalment mhux dejjem ta'. Barra huwa riflessjoni ta' x'inhu jiġri minn ġewwa. Jiġifieri jekk aħna ma tantx inkunu b'saħħitna, hemm ċans illi barra b'xi mod jew ieħor. Ħa jidher, se nidhru. Jekk mhux norqod biżżejjed jgħidulek il-borożlak ta' għajnejja. Eżatt. Issa tista' tgħatti, imma hemmhekk ikun qiegħed, jiġifieri. Hekk hu. Works in progress.
Works in progress u l-maintenance. U l-maintenance. Kultant trid tagħmel refurbishment ukoll. Vera, trid tibdel naqra affarijiet. Qed naħseb nagħlaq ma qgħadx bil-qedem għax naħseb kont. Kont tiġi camouflage.
Tal kien jaqbad miegħi Manwe. Ta, xi ħaġa li xtaqt insemmi wkoll, Stef, illi anke fejn tidħol Il-prevenzjoni, mela jekk aħna qegħdin insemmu daqsxejn xi influwenzi eċċetera eċċetera. Hija works in progress ma jfissirx li għax jiena pereżempju għamilt xi intervent jew ħadt xi mediċina partikolari di proteġitni għal dejjem. X'nista' nagħmel jiena biex ngħin ruħi aktar? Għax da, let's face it, semmejna l-obeżità, semmejna anka daw il-viruses. Jekk jiena ħanqot niddependi, per eżempju, għal mod tal-kelma fuq xi titqiba ħa, għax dik dejjem moda, u fuq biss, jiena xorta qed nistieden ħafna riski oħrajn. Għax jekk semmejna l-obeżità, jekk semmejna l-fatt li m'intix tikol sew, m'intix tixrob sew, m'intix torqod, u rajt forsi naqqas ċans minn ximkien u zittu minn ximkien ieħor. Mela ejja Ngħidu l-pura verità kollha anke lill-poplu kollu, illi ma jiddependix minn xi ħaġa jew oħra, din hija puzzle, jekk nidraw nagħmlu l-affarijiet sew, ejwa, la jkollna każijiet l-isptar, Eżatt. fis-sens, qed ngħaġġel, ta' ġifieri jkollna inqas każijiet l-isptar. Ikollna inqas, eżatt, eżatt, le, ikollna inqas. Imma hija mill-individwu, l-individwu jrid jieħu l-azzjoni, jgħid jiena ħa nagħmel l-eżerċizzju, Ħa niekol ikel naturali u mhux artifiċjali, ħa norqod biżżejjed għax hekk inżid iċ-ċans li jiena nibqa' għaddej tajjeb. Proset, proset. U billi kultant tiksirha naqra tgħid ġiek weekend hectic u kilt naqra minn barra taf kif u naqra ġa, daqshekk ma fiha xejn għax hawn ħafna iill, issa rrid nerġa' nibda mill-bidu. Il-works in progress. Panika għal xejn. Min jaħdem fit-toroq jieħu break.
Imma l-għada jmur ikompli. Eżatt. U tiskanta Matteo, ħa nitkellem fuq, forsi mhux kulħadd bħali, imma meta nikol xi ħaġa li mhux suppost mhux mhux suppost li soltu ma nikoliex, isu ġismi jirriġetta. Juriku għall-bidu, għax meta tidra mbagħad. Meta tidra, dik hi. Dik problema. L-ġisem miskin jgħinek għall-bidu kull qaddis. Fl-istess ħin ikun hemm sintomi bħal pereżempju qtugħ ta' laħam. Illi għall-bidu tgħid ara jien x'għamilt b'idi, hawn ġismi qed jurini li mhux suppost nagħmel l-exercise. Kemm inħobbu l-qtugħ ta' laħam li nibda ngħid ara mexxejt xi mkien fejn mhux is-soltu nuża. Issa t-tajba qiegħda hawn, min ikun għadu bidu, ikun xi ħaġa ġdida għalih, tkun xi iktar severa milli għalik li issa drajt sif. U allura faċli jaqta' qalbu u jgħid mela jiena naħseb mhux suppost niċċaqlaq, lanqas niflaħ ngħolli idi. Dak huwa tal-bidu sa ma l-isem jidhra l-exercise. Biż-żmien kif taf inti. jiffejdja ħafna. Nirringrazzjak minn qalbi Matteus u jiena fuq il-kelma tiegħek ħa niftaħ it-toffee sakemm naqbżu għal pawża qasira ta' riklami u l-ġism ittih break. Ibqgħu hemm.